Hi, atutan ah zeidah kan i share ṭhan hna lai, kan i hrawm ṭhan hna lai ti si ahcun Chin pasal ṭha hna tampi lakah philh awk a ṭha lomi Pu Zahre Lian a tuanbia kha hika zawn hin kan vun i hrawm ṭhan hna lai i, hi Pu Zahre Lian timi hi Laimi Chinmi lakah upat ṭihzah awk a tlakmi mifim, mithiam, ram le miphun caah rian a ṭuanmi a si i hi nihin ni caan tiang zong ah hin philh awk a ṭha lomi a si. Hi a tuanbia a thei lomi kan um sual ah hika hin a thei lomi caah tiin hika hin zuhri lian a tuanbia zong kha kan i hrawm ṭhan hna lai i hi Chin pupa hna an keneh dawh i cawn awk le i zohchunh ding tlakmi tampi minung tampi an um. Cu hna an tuanbia zong kan rak chim lengmang cang. Tahchunhnak ah Vawmtu Mawng te bantuk te hna pawl, U Shing Thang te bantuk te hna pawl tampi a phunphun kha kan rak chim cangmi a um. Hi a hnu zong ah kan rak peh thluahmah te lei a caan kan ngeih a si ahcun hika hin atu tan ahcun U Za Hre Lian timi Pu Za Hre Lian ti nih a tuanbia kha aa chinmi pasal hna lakah philh awk a ṭha lomi a si caah kaa hen tutan ah vun i hrawm dingah kai thimmi a si. A si ahcun kan vun zoh ṭi hna lai i hi Pu Za Hre Lian cu Ram Uk Bawi Pu Thang Tin Lian le Pi Men Zing i an fapa palinak a si. Thongkhat zakua kum kul le kum thum February ni kul le ni thum ah Falam peng Thlauhmun khua ah an hrinmi a si i hi a chuahpi unau hi unau pakua an si. Hi Thlauhmun Primary School in tangli a awn hnu ah hin Falam ah hin a peh ṭhan i thongkhat zakua sawmli Kum ah hin tangkua a awng ti si. Hi thongkhat zakua sawmli kum khat kum ah hin Mutiny Government English High School in tanghra a awng i cu kum ahcun Mandalay Intermediate College a kai lio ah hin Japan ran a thawh caah a peh kho ti lo i a khua a kir ti si. Hi Japan ran lioah India ram Bangalore ralkap sianginn in Army candidate officer training a awn hnuah bokhat a hmu colh ti si. Hi Kawlram ralkap zungpi umnak India Panjab ram Hosmarpur timi ah hin ralkap rian a ṭuan i bohnih a vun hmu colh ṭhan ti si. Hi cu hnuah Japan ral a dih i Kawlram ah a kir ṭhan i cun ralkap rank in Falam le Hakha ah Civil Affairs Service timi ah vuanthok rian a ṭuan ti a si. Hi cu hnuah cun Mirang bawi pawl nih ralkap chuahnak nawl kha hal law Burma Frontier Service ah va lut ko an ti i Hi an ti bantukin thongkhat zuk kua sawmli kum sarih kum ahhin Mirang ralkap cun a chuak ti si. Hi cuticun Burma Frontier Service ahcun a lut i thongkhat zuk kua sawmli kum sarih in sawmli kum kua kum tiang Paletwa ah Deputy Commissioner rian a ṭuan ti si. Hi cu hnu thongkhat zuk kua sawmli kum kua kum ahhin Kampalek ah aa ṭhial i cu aa ṭhial hnu ahcun civil zipeng rank pek ding a si nain cu lio nawlngeitu upa hna nih an pek duh lo ruangah a lung a tling lo i thongkhat zakua sawm nga kumkhat kum ah cu rian cu a chuah tak ti si. Hi cu hnu ahcun Falam khua ah khua a sa i Chin Concrete Party timi party a dirh i thongkhat zakua sawm nga kum hnih kum general election thim lio ahhin Falam peng in MP ah an thin cuanh ve ti si. Hi cu hnu ah thongkhat zakua sawm nga kum hnih meithla Chin Affair Council meeting Chin Vuanci an thim tikah amah nih vote pariat captain Mang Tung Nung nih vote pahnih a hmuh i cu lio ahcun vote pariat a hmuh ko nain vuanci rian kha an pe duh lo ti si. Zeiruang kan ti si ahcun Pu Za Hre Lian cu a kum a no rih i nupi zong a ngei rih fawn lo. Cun Naingan Yi lei zong ahhin theihhngalhnak a ngei tuk rih lo caah vuanci caah cun a si kho deuh lo tiin an cohlang lo ti si. Mi a hmuh ko natein. Hi Pu Shing Thang timi a tuanbia zong kan rak chim cangmi Mindat pa tu cu an auh i nangmah he Chin vuanci caah naa tlak. Na kum zong a upa cang i na tonmi le na theihhngalhnak zong a kau an ti caah amah nawl in thongkhat zakua sawmnga kum hnih April ah Chin vuanci caah cun Amah cu U Shing Thang cu an thim ti si. Hi Pu Za Hre Lian cu Parliamentary Secretary ah an thim i a chungah an i rem lonak a um caah hin thongkhat zakua sawmnga kum li kum ah Pu Za Hre Lian cu Chin Vuanci ah an thim ṭhan ti si. Hi cu hnu ah Parliamentary Secretary caah kampalet in Pu Htun Aung kha an thim i chairman ah Pu Hlunpum an thim ti si. I a hnu ah Hluttaw upadi sertu upa zong ah khan an vun hman ve ti si. Hi amah hi Pu Za Hre Lian cu American ram New York khua UN General Assembly ah Kawlram aiawh ah voihnih an thim ti si. Hi Chin miphun chungin a kai hmasa bik zong a si lai tiah an ruahmi a si, Pu Za Hre Lian he. Hi thongkhat zukua sawmkua kum nga kum ahhin Indonesia ram bandung ah an tuahmi kap ngeilo ram hna meeting hi Non-Alliance Nation Conference ti zong in kan tih a si. Cucu Kawlram aiawh in Pu Za Hre Lian zong cu a va kal ve, ai tel ve ti si. Hi thongkhat zukua sawmnga kumruk kum thimnak zong ah siseh, cun thongkhat zukua sawmruk kum thimnak zong ah siseh Falam peng in MP ah an thim ṭhan i Chin Vuanci kha thongkhat zukua sawmnga kumruk in sawmnga kum riat tiang, cun thongkhat zukua sawmruk in sawmruk kum hnih kum tiang ah a ṭuan ti si. Cu hnuah Chin miphun lakah Chin vuanci kum sau bik a ṭuanmi a si ti zongin hika ah hin record kan hmuh khawhmi a si i Housing Board vuanci zong a ṭuan chih ti si. Hi cu lio ahcun acozah bawmhnak phaisa singhnih Leng dih in sakmi varbeli hlei cu thongkhat zukua sawmruk kum hnih kum February thla sunglawi ngai in an vun hun khawh ti seh, an on khawh ti seh, phun puai kha tuah khawh a si phundang ahcun chim in cun. Cun Chin Vuanci a ṭuan chung February ni kul ni Chin miphun pini kha pangpar ni, semhri par ni ah a thlen ruangah Rangku nih Chin Hills Student Union nih an hna a tla lo i an inn kha an kulh i an duhnak kha an langhter ti si. Cun Pu Mang Lian chimmi thongkhat Zakua, Sawngkua, Kumkua, Cu ahcun Pu Mang Lian nih cucu a chimmi a si. Hi Pu Za Hre Lian nih cun Chinmi phunmi tiin kan tuah. Zuhawi hna kan dah i zu kan rit tik ahcun kan au khuang cang. Ramuk bawi kut tang in kan luat cang. Kan luat cang kan ti i ramuk bawi nan duh maw tiin an hal hna i Kan duh lo, kan duh lo tiin kan au ṭhan. Laimi ciocio, thi khat, sa khat, ṭhatni chiatni ah kan i tong tawn. Ram ukbawi kan dohnak a rian kan donghternak a nithla kha Chin miphun ni ah kan tuahmi hi a tlak hrimhrim lo. Mirang kan dohnak capaan ral kan ṭhawlnak ni zong a va si hoi lo. Cucaah cun a dang in thlen awk a si tiin thongkhat zakua sawmnga kumruk October thla ah Chin Affair Council meeting biatung an dirh i February ni kul ni Chin National Day kha ruahning le serning hi an duh lo caah Captain Mang Tung Nung, Pu Vom Thu Mawng le Pu Hrang Nawl nih thongkhat zakua sawmnga kum sarih kum tidim ah hin thongkhat zakua sawmnga kum riat Hakha Chin National Day cu sunglawi ngai in an tuah ti kha si. Phundang kan chim si ahcun cu hnu ah Falam khuapi kha innhmun a ṭhat lo caah lungrang lungpi lei ah ṭhial awkah an timh nain a si kho lo an ti i hi Chin Special Division in Chin State hmuhnak caah Pu Ro Thang te he an rak nawl ti si. Hi Kalay Kankaw ṭhilin le Chohthu tibantuk Saw tibantuk Minbu peng tibantuk zong an i tel ve awk in an rak nawl chih rih hna ti si. Hi a par Chindwin pengnak ah Somara peng zong in Lairam ah i tel ve ding in vuanci cheu unu sinah an rak hal ti si. U Za Hre Lian te nih cun hi cu hnu i thongkhat zukua sawmruk kum khat kum ah Falam cun Matupi le Mindat ah ramkulh biaknak kong ah Duhnak an rak langhternak a rak um i cu ahcun anmah chan lio Mindat peng Thlangpang sakal cu thongkhat zakua sawmruk kum hnih kum in Matupi peng ah a thar in an rak telh ṭhan ti si. Hi Chin ramkulh chungah hin pengkip a bitkauh kha Oder no forty seven ningin minsen an rak thu hna i cu hnuah cun thongkhat kua sawmruk kum hnih March thla nihnih ni ah General Ne Win ṭhit hruainak in ralkap nih uknak nawl an lak caah amah cu a rian in Pu Za Hre Lian cu a dong ti a si. Hi thongkhat kua sawmruk kum khat kum ahhin acozah nih Thado Maha Tayasittu medal zong an rak pek ti a si. Cu hnuah thongkhat zakua sawmruk kum li November thla ahhin France ram palai ambassador ah Kawlram acozah nih rian an pek ṭhan i a hnuah cun Netherlands, Spain tibantuk Egypt naphel zongah hin a rak ṭuan rih ti si. Pu Za Hre Lian hi. Cu hnuah thongkhat zakua sawm sarih kum sarih kum ahhin Fradu, Vradu, cun Vaka, Ṭhake, Sit, Ti bantuk minṭhat ruangah hin Ethiopia ram siangpahrang nih hin Order of Ethiopia Class I minṭhatnak kha King Haile Selassie nih a rak pek ti si. King Haile Selassie nih cu bantuk minṭhatnak hna cu a rak pek ve ti si i Pu Za Hre Lian cu. Hi amah hi Thlauhmun khua Pu Sai Khuai i fanu parcuai le uh, an i um parcuai ha hin an i um nain an i ṭhen ṭhan i thongkhat zuk wa sawmruk kum kua October ah uh, Zipeng Mr. Uh, RW Mang le cun Do Hlai Ṭhue fanu sibawi uh, Dr. Mai Zimun he an i um ṭhan i fa pali an ngei i Cuahcun taksa damlonak ruangah a rian in aa din i America ah khua an sa i thongkhat zukua sawmkua kum sarih April na hleili ni ah Washington State Seattle ah lunglei zawtnak in a thi ti kha a tuanbia kan rel tik ahhin Pu Za Hre Lian he hmuh khawh a si. Hi a rianṭuanmi hi tam taktakmi a si. Hi a rianṭuannak hi a tam chiahru khi a si. Lai miphun, Chin miphun caah hin bochan tlak philh awk a ṭha lomi kan pa, Chinmi kan pa a si ve ti zong hi hika ahhin a thar in a tuanbia kan rel tik ahhin kan hmuh khawh ṭhanmi a si. A hnu zongah hi bantuk Laimi kan pa le Chinmi hna kan pa le an tuanbia pawl zeitluk in dah bochan tlak an rak si, zeitluk in dah mifim an rak si, zeitluk in dah ram sersiamtu an rak si timi kha ka hen kan rak chim ṭhan te hna lai i Captain Thang Lian te bantuk te hna pawl cun Pu Ral Hmung te bantuk te hna pawl tampi Chinmi kan pa hna an tuanbia hi tampi chim awk a um. Cu hna pawl theih herh ko kan timi tete kha hika hen kan rak chim lengmang hna lai i i a minung tiin cun an tam taktak i kanmah le kan si khawh tawk kan rel khawh tawk ca kan theih khawh tawk kha hika hen kan rak i sial lengmang lai caah War phun a huam phun a si ahcun kan YouTube kha subscribe rak tuah ve. Chinmi, Laimi kan tuanbia le kan nunphung kan holh kan ca uh, kan biathuk holhthuk pawl kan cawnnak le sharing kan i tuahnak uh, kan i hrawmnak kan YouTube a si. Uh, thang video tu ah kan i tong ṭhan te lai subscribe rak philh ve hlah. Uh, video zong rak kan leng lengmang ti kha hai ka hen donghnak bik ah cah kan duhmi si. Thang video tu ah khan uh, kan rak i tong ṭhan te hna.